Salam watandaşlar, Türkmen Voice kanalyna hoş geldiňiz. Bilşiňiz ýaly, şu 1-2 günlügiň içinde Serdar Berdi Muhammedow 276 adamyň günäsini geçirip türmeden boşatmak hakynda karara gol çekdi. Watandaşlar, biz bu çekilýän gollara, kararlara her ýyl, her ýyl garak gelýäs. Her ýyl şo bir kararlar gol çekilýär. Ýöne iň bir esasy soraglaryň biri şo kararyň içinde, şol iki ýüz ýetmiş alty adamyň içinde birje aktiwistiň ady barmyka? Siziň hakyňyz üçin, siziň gelejegiňiz üçin göreşip gelýän, Türkmenistanyň problemalaryny agzap, Türkmen hökümetiniň düzelmegini isläp gelýän, düzelmese aýrylmagyny isläp gelýän aktiwistleriň atlary barmyka? Ýokdur. Ýokdur watandaşlar. Bu nämäni aňlatýar? Türkmenistanyň hökümeti Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Halkyň içine Türkmenistanyň gelejegi üçin göreşýän adamlary goýurmagyň deregine huliganlary we neçe serişdesini satyp, çekip, paýlap ýören adamlary halkyň içine goýurmagyna bolýa amatly duýýan eken. Serdar Berdi Muhammedow geçen ýyl eden poprawkasynda 80-nji maddany aýryp Neşe serişdesini hem satyp, paýlap ýöreýän adamlary hem bagyşlama çäresine goşup bolýar diýen poprawka etdi watandaşlar. Şoň sebäpli Nazir Habibowam çykdy türmeden. Bilýän bolsaňyz. Indi meniň iň esas soragym Serdar Berdimuhamedow. Siziň üçin, siziň üçin diýip men saňa we ataňa ýüzlenýän. Serdar we Gurbanguly Berdimuhamedow Siziň üçin näme? Häzirki ýykylýan režimler mysal bolup bilmedimi? Garap gör, Başar Asad nirä gitdi häzir? Russiýa gaçyp gitdi. Rumyniýa näme bolýar? Gruziýa näme bolýar? Jeza berdi Muhammed. Görüp otyrsyňmy? Näli diktator režimler ýykylyp gidip otyr. Indi häzir Başar Asad Siriýadan gaçyp Rossiýa gitdi, diktator režimi ýykyldy, türmeler boşady. Serdar Berdimuhamedow. Indiki ýurt haýsy ýurt bolýar? Biziň goňşymyz bolýandyr. Iran bolýandyr watandaş. Irana ataka bolanda Serdar Berdimuhamedow diňle wnimatilni diňle. Irana ataka bolanda seni stoluň başynda oturdup tarap saýla ataka eden adam ýa ataka bolan adamyň tarapyny tutjakmy diýip tarap saýla diýip stoluň başyna oturdanda näme diýjek şo wagtdaky sen diktator diýen statusy alyp dursaň diktator diýilen statusa eýe bolup dursaň seni şo ýere stoluň başynda oturdup Seniň şu ýerdäki gelejekki soýuznikleriň seni dost edip alasy gelermi? Ýa seniň ýeriňe başga birini goýarlarmy? Jeza berdim hany. Geredip. Boşat häzirki aktiwistleri. Boşat türmede olar polnusçu çöre invalid bolup Aýagyny ýitirip, tuberkulýoz keseline keseller, süňklerini ýitirik ýitmez ýaly boşat. Tap bir wyhyt boşat şolary polnusçu. Serdar Berdimuhamedow. Şul wideony sen görersiň diýip men umyt edýän. Sebäbi global karta garanda gelecek birazrajyk ýamanrak görünýär Serdar Berdimuhamedow hereket etmese.

Gelejekde. Habardar bol. Anesteziologyň erasy başlamasyn ýene. Döwür bana bir hilek boldy. Ýüregim ara çota rahat däl bilemok. Ýaşamakdan beter bir neme. Ölmekden beter ýaşamakdan gorkýan işe alymda diýen.